Tēnā anō tātou, nau mai hoki mai ki te māwhai, uh, me tēnei kēmu o Horizon Zero Dawn. Uh, haki te mea ka tino roa tēnei kōnei uh, ah, i tarangi nei. Uh, engari he whaiwhai haere uh, i tētehi o ngā whāinga uh, hou. Ara, uh, ko te ahua nei ke te uh, ātwhai mātou i tētehi ara me te whai ngā tohu toto Kua taka ki te papa. Mā tēnei kitea e he aha ngā, ngā mahi a te iwi kohuru tēnei wā. Hoena, mihi atu kia Eloe, i a ia e, e whai utu ana, kua haere ki te kemu utu, mō ngā mō te parekura i pā ki, ki tōna iwi. He aha tēnei wāhi? Oh, tēnā koe focus. Ai, kua koinei te te kōnai tuatoru, kare anō au kia kimi tētehi kupu pai mō te, te focus. Whose knife is this? Hmm. Did someone attack Mom? Wai te oka nei. Looks like more blood. Ahua. Me tia taku ihu. Uh, taku ihu e hoa ma. Pāha ana. Hai no. Anei te ara e whai matatau. Ia te wā kua tino ohorere au ki ngā āhuatanga o tēnei kēmu. Uh, I runga noa i te pai, te yeah, pai o te pūrākau, uh, te kounga o ngā, ngā waituhi, arā te, te hanga uh, i te taiao, i ngā tāngata. Ahua, mataku au i te wā ka uh, aropū ngā kāmera Ki ngā, ngā kanohi o ngā tāngata i te wā ka kōrero e āhua e wiriwiri ana ngā pāpāringa e Ramomo. Kāri te tino tika te whakahāngai o te nekehanga o ngā, ngā ngutu ki ngā kupu e puta ana i te waha. Nō reira he āhuatanga tērā, tērā pea he, he ngoikoretanga o te, Uh, te kamupene. Atu i tērā. Uh, te rawe hoki o tēnei kēmu. Ki au nei. Ka mutu e rata ana uh, ki taku momo tākaro uh, i ngā kēmu ātea. Ara he taiao nui, he ao nui. E wātea ana au ki te whai uh, i ngā mea e hiahiatia ana i au. Nake te tiro, tēnei wāngi te whai ngā, ngā tapuwae uh, o tēnei tangata. Ka patu i ngā, ngā mokorino i runga i te, te huarahi nei. Kohikohi ngā rawa, ngā rauemi. Ka mutu kia mātua mōhio koutou kua hipa kē au i tēnei kōna i tēnei wā, nā te mea kei te āta tākaro au, uh, ka mutu he wā i waenga i ngā kōna i me āta tango mai taku uh, mīhini PlayStation 4, uh, ka meatia ki te rorohiko ki reira paku raweke ai uh, ngā whakaataata, kātahi mā te rorohiko e whakairi ki runga i a Tiriata. Nō reira, tērā pea e whākē ngā kōnae, kei rei e, e whā atu anō ngā kōnae muri i tēnei, kōti i au te kapo. Anā, i roto i tērā wā kua tīmata kē taku rangahau anō i ngā kupu, nē. Kua kitea ngā ētehi kupu mō ngā moko rino rerekē, pēnei i te tāwhaiwhai, mō te hōiho e tāwhaiwhai. Ka mutu katoa ēnei kupu kua kitea i runga i a Te Aka, te papakupu ipurangi rā. i au e rangahau ana i te horopaki o, o ērā moko rino. E, he tāwhaiwhai, ko ngā hoiho, te kakī roa, kare anō kia, kia, kare anō koutou kia kite uh, i te, te kakī roa, engari he moko rino hou, uh, e, e haramai nei. Why does he want people to think he's dead? Ka mutu, ka kite koutou he ahi ka kī roa ai tēnei moko nui. He aha atu anō, ko ngā scrappers rā. Kua kite kei ngā scrappers nei, ngā mea uh, ka pūhia ki ērā uh, porowhita, ērā porowhito ngāo kōwhai. Oh, anei, ngā scrappers, ne? Ki te au i te kupu he harakuku, he harakuku, i runga anō i tā rātou kerikeri, ā, mone, ka whakamonemone i, i te papa, i te ahara, ne, i kai nei rātou. Kia. I ētehi wā, he kai rākau ahau, uh, i au e whakahaere nei e, i taku tua wahine, i ētehi wā, e, me ki he e tore kai huruhuru tonu. Kare anō kia, kia rongo i ngā, ngā akoranga uh, o te muro o te ahi. Ā, tohu ēnei. Ā, hoi anō. Kei te anga pērā atu. Taku huarahi. Ana e rua ngā harakuku kei tua o te hiwi nei. Kam te ara hoki ngā hōmiromiro, ngā, ngā, ngā whatu hōmiromiro rā.

Kia peka atu ki kaupapa ke awhi, katahi anō au ka, ka kitea ngā taihoa. Oh. Oh, e, e, e, te tiro. I o matia ki te, te aho hiko. Ai, ka tahi anō au ka ki te uh, ngā rārangi waiata i runga i a Tiriata uh, Mai a Apao, Pukana, Nga Pao, no Pukana. Ka mutu ko te waiata pai ki au i tēnei wā e, e kaha te waiatatia. Uh, ko mehe, me, te waiata rā mehe pua wai koe. A tāhua tērā waiata ki au. Ka mutu ko ngā kupu ano hoki.

Kohikohia ngā maramara hangarau. Hai paenga mo te nō rā. Mara, titiro. Kei te rākau. Tēnei poro rākau. Hai. Piki ake ki runga. Kawa mataku e loi. Haere. Ra. I. Someone made it these supplies. Brom was an outcast for a long time. Why take food and gear now? Ai, are. Kei whea tēnei tāng, tangata. Tangata.

Hai, karakau he moko nui. Mea mea kei tētehi o koutou, uh, tētehi whakaaro, he, he o tētehi kupu, uh, mo te focus, arā tērā whakakai, uh, i te taho tana mahunga, whakakai hangarau nei, ko te horopaki, uh, Ko te arotahi, ā, ka mutu, ka, he aha te kupu, he aha te āhua? Ka whakawhāitihia tō aronga e kite ai koe i ngā mea iti katoa kei, kei, kei te ao e āwhio ana i a koe, i tō wāhi tonu. Tēnā pea he momo ka tau, ka tino whakatau i tō mauri, i tō wairua, i a i tō hinengaro. E mātua ki te ai koe i ngā mea katoa uh, o te taiao kei tō takiwā tonu. E tērā momo āhuatanga. Tērā pea he kupu uh, kei te ao uh, maurākau.

Ka aroha. Hea, ara, e Tohu. Whakamahia te ngakau, to aroha. So many ah, voices to listen to. Me aroha ne, me aroha ki ēnei momo tangata. I promise my voice will be soft. Kawe ana i tērā oh, taumahatanga. Like Alara's. E, e rongo ana i ngā, ngā reo rereke. Yes. E ki te rā nei yes, I... ngā Ngā wairua, ngā wātanga toimaha tērā i runga i te wairua o te tangata. Ahakoa te pai o te tangata, te kaha rānei o te tangata, he āhuatanga toimaha tērā hei kawe mā te tangata. Mea me kāore anō te tangata kia tino ako tau rānei i tērā āhuatanga, te toronga atu ki te ao wairua, Do you have to listen to the spirits, bro? They're speaking to me right now. Oh, Kare tēnei tangata i te hiahia kia, kia pākino tia tōna tuahine. Crush his skull with a rock, they said. And I did. Brom, you're alive. Uh, i oh, aramai koe i whea. I'm sorry I followed you, but I had to make sure he was all right.

Aha, koinei te, ko te āhua nei koinei te, te whāinga, whaka, te otinga o tēnei whāinga, he āwhina i te, te wahine nei, ā, me, me tōna tungāne. Koirā, koirā anō tētahi āhuatanga pai o te pūrākei o tēnei, ā, kēmu. Ehaki i te mea, ki te haereia ki te whawhai, ki te pakanga, ki tētahi. moko nui ki ētahi tangata rānei, engari kei te āta tautoko, kei te āta āwhina ngā tangata rerekē i roto i tōna iwi. Tērā pea, mā te Ariki te kawe i ētahi rongoā, te kimi rānei i tētahi tangata kua ngaro. Rawe, rawe. At least we got to say goodbye. I thank you for that, Eloi. Hoi anō e hoa mā, ā, ka waiho ki konei. Ā, me nei āhuatanga kia hoki mai ai, ka ināne ka haere ki te kite ai a, i a Rost. Ā, e tatari mai ana i te kēti kei te te tokerau uh, o te rohe nei, te tiro. Uh, ka mutu, uh, e hiahia nau ki te whakamau i etehi uh, i ngā kākahu uh, i whakawātehia mai ki au i runga no i taku hoko i te kēmu nei i mua i tana putanga mai, ara te, te pre-order, kei reira etehi uh, koha mo te hunga i hoko moata te kēmu, uh, nō reira he kākū hou, uh, he kōpere hou, uh, nō hoki. Uh, nō reira ko te tumanako, ka wāte au ki te whakauru i taku nama huna uh, ki te toa PlayStation, uh, ka tango mai ai i reira, uh, kia kuhu atu ki te, te, te kēmu nei muri, muri i tēnā, uh, uh, ka pai taku whakamau i ērā mea hou, ka mutu he, he kaha hoki ērā āhuatanga. Yeah. Ai, nō reira, koinei au e āta ka waiho ki reira uh, me taku whaka, whakarākei, whakapakari uh, i aku rākau uh, me ngā wāhanga o te, te kākahu, uh, taku kōpere uh, me taku rāti. Uh, ai, nō reira, i runga i tēnā, kia hoki mai, ka hari tonu tēnei pūrākau, Ā, mō Eiloi, ā, me tōna iwi, ā, me te Nora. Rea, tēnā koutou, ā, aru tonu mai.